Nilqakom għad il-podcast tal-lum. Il-podcast tal-lum hija ma' Warren Aġus. Warren Aġus huwa l-awtur ta' dan il-ktieb Evidence of Extraterrestrials. Id-diskussjoni kienet varja fuq diversi każi u l-possibilitajiet ta' minn fejn ġejjin u x'inhuma jagħmlu f'din l-art.

Ma, grazzi Warren tal-għalik l-istedina tagħna. Eh, inti ktib fuq il-UFOs. U minn fej, xtaqt nsaqsik minn fej bdidd l-ideja li tikteb il-ktib. Grazzi l-ewwel ħaġa tal-istedina. Minn dejjem kont interessat fil-paranormali u fil-UFOs partikolarment. Niftakar minn ta' ta' zaħira kun naqra kodba ta' fuq fu is-suġġett kien hemm ktieb partikolari ta' Jim Mars eh, jismu Alien Agenda, wieħed mill-aqwa kodba li qatt qrajt fuq is-suġġett. U dak l-ewwel ktib li qatt qrajt fuq is-suġġett u fetaħ li moħħi bażikament. Realizzajt li hemm affarijiet li ma nafx fuqhom li mhux ħassib daqstant ta' informazzjoni fuqha, imma affarijiet li jeżistu, fenomenu li jeżistu, fenomenu li jeżisti. Allura, ovvjament, wara li qrajt dak il-ktib qajt naqra ktib wara l-ieħor bdejt Nifqa' moħħi onestament na kif jista' jkun hawn dawn il-każijiet kollha u ħadd mod jitkellem fuq dan is-suġġett, kif jista' jkun? U kif jista' jkun hemm ħajja oħra? Mela, ma ma stajtx nemmin għall-ewwel. Allura li bdejt nagħmel bdejt nagħmel ir-riċerka tiegħi, bdejt nara l-lim każijiet huma l-aktar signifikanti u l-aktar compelling li li essenzjalment they prove li hemm eżistenza um, tal-aljeni ta barra, barra mid-dinja. Allura li għamilt dort daw il-każijiet kollha um, ġbart informazzjoni um, u din l-informazzjoni għamilta volum wieħed f'ktieb um, li huwa Evidence of Extraterrestrials. Punt importanti li huwa din l-informazzjoni fil-ktieb mhijiex informazzjoni li wieħed jista' jivvinta jew minn fuq Wikipedia, din hija informazzjoni li ġibta minn ehm, declassified documents bil-Freedom of Information Act. Ġifri biex nġibdaw dokumenti kienet daqxej ta' uġiħ ta' ras ehm, għax hemm il-fuq minn 50 każ f'dak il-ktieb. Ehm, allura għadda ċertu żmien u qed għandi biżejt informazzjoni f'idea fejn nista' nikteb ktieb. Allura għamilt tliet snin niktbu dal-ktieb, kas wara l-ieħor, tkellimt ma', ma Stanton Friedman, wieħed mill-ikbar. Impressionanti, eh?
Wieħed mill-ikbar eh, riċerka researchers li għaw fil-qasam. U mbagħad sibt pubblikatur li għal UN World War waħda mill-ikbar publishers li hemm fl-Amerika u pubblikat dal-ktieb. Dik kienet il-bidu speċ ta' minn hemmhekk bdejt nitkellem ma' nies li esperjenzaw il-fenomenu, ma' nies li ilhom fil-qasam tal-fenomenu, u kienet esperjenza li fetħet li ħafna moħħi onestament. Xtaqt insaqsik kif taraħħom il-UFOs int nuts and bolts jew
Flima sens? Per eżempju, x'qabel jien kont naħseb li huma nuts and bolts. Mhm. Ġifieri das li kieku aeroplan minn tagħna jew hekk. Mhm. Mhm. Mistaqsija interessanti ħafna, għax jekk inti tħares lejn l-anatomija tal-UFO, Hemm teknol għandha teknoloġija li aħna m'għandniex idea kif taħdem. Fil-fatt, l-ewwel konna qed nitkellmu fuq il-five observables. Għas-semmija li m'għandhomx idea dawn huma ħames karatteristiċi li juru li UFO hija minn hija extraterrestrial origin u mhux satellita. Waħda minn daw il-karatteristiċi hija l-anti-gravity propulsion. U dan l-karatteristiċu jgħid li um, il-UFO m'għandix bolts, m'għandix wings, m'għandix laqas engine. Ġifri, eżattament il-materjal huwa simili ta' xnafu, imma fl-istess ħin ma nafu assolutament xejn. li hija paradoxical enormi.
Issegwih il-Jacques Vallée? Yes, mela, mela, mela. Taħseb li inti
kif jgħidu mamul il-materjal ġo zero gravity? Il-ħaġa hi. Kif inhu layered?
Il-ħaġa hi li dawn l-ajruplani għandhom teknoloġija li jikrejaw il-gravità tagħhom. Allura, eħe, it is zero gravity għax biex ajruplan kapaċi jittravelja jimxi dawk id-distanzi u speed partikolari li hemm possibbli, li hemm possibbli. Anke jekk tħares lejn ħafna eżempju il-Tic Tac UFO li llum il-ġurnata nafu ħafna fuqu. Inti ma tarax m'għandux exhaust ħireġ minnu. U jekk vettura m'għandix exhaust, l-unika mod li tista' timxi hija li tikli tikkrea l-gravità tagħha. Li impossibbli vettura ma jkollix exhaust. Ma nafx jekk rajt Salvatore Pajis. Le. Release jew dan u il-patents ta' tal-anti-gravitics. I see. Ma nafx jekk rajt. Le, le.
Da pratikament physicist ta' Salvatore Pajis kiteb il-xismu il-patent għall-armata tal-United States. Istja.
Għal-Navy.
Mhux allarmat għax dawk qegħdin żewġ
entitajiet differenti.
Fej jispjega li daw l-aħjar jaħdmu x-shape ikun jew triangle jew saucer shape biex jaħdem. Okay. U jrid ikun hemm layer ta' plasma bejn il-materjali. Alright.
Biex kun tista' taħdem. U coincidentally ħafna mill-UFOs huma saucer shaped jew eh, triangle.
Ma nafx jien naħseb jiena imma wkoll meta kont qed nara ta' ma nafx jekk rajtu x'ditow. Taraħ ditow? Le.
Hemm podcast ditow jisimgħu. U l-unika podcast li rajt eh, interview tajbek ta' Salvatore Pajis u jgħid li U ġast kemm u kellu diġà l-informazzjoni, ġast kemm kiteb mhm. il-patent biex ikunu jistgħu joħorġuh. I see.
I see. Bħal speċi, u ma jistax jirrilisja is-sors is-sors minn fejn fejn ġej. Ġifieri xi ħaġa kienu jafu diġà. Żgur, żgur.
Inti kaverjajtu it-tiktak u hekk. Eżatt, eżatt, eżatt.
Ġifieri fil-ktieb hemm il-fuq minn minn 40 każ. Il-ktieb li huwa kif huwa kif ktibtu huwa maqsum ferba biċċiet.

Fit-tielet parti nsemmi każijiet fejn l-armata essenzjalment bdiet tiġri wara l-UFOs, pat-tiktak, pat-tiktak, u fl-aħħar ndur il-proġetti tal-gvern li investiga l-UFOs bħal Project Blue Book, Project Sign, Grudge, indurhom kollha u nuri essenzjalment kif dawn kienu just a cover-up. Għax ma investigawx il-fenomenu. U qatt ma waqaf, qatt ma waqfu jinvestigaw. It's all black budget, so jgħidu li mhux qed jinvestigaw imma qed jinvestu 20 miljun. Għaw Malta kien hawn tip ta' studju għetlek u Edha fuq l-internet. Eżatt. Dok jisom teżi u ġifieri kien hemm xi tip ta' studju. Mhm. Imma ovvjament jekk tmur illum ġurnata jirridikolawk. Ja, ħasib roadblock wara l-oħra. Ħasib roadblock wara l-oħra.
Sibta diffiċli hekk meta ħriġt il-ktieb kif naqbad ngħidlek. Meta issib xi skeptik hekk. Eh, L-iktar konverzazzjoni li nħogos nitkellem huwa ma' xi ħadd li ma jemminx, ma' skeptics. Niftakar darbinhom kont fuq ehm, radio Amerikan U kien live dan. Ġifiri, bin-nies iċemplu minn barra minn Malta u baskament kelli eh, diskussjoni ma' xaħat li assolutament ma jemminx fil-fenomenu. U dejjem insib nies li jew jadduk bżuffiet jew jew ma jaħdux bis-serjetà. U that's fine, that's fine. I mean, l-iskop tiegħi mhux li nikkonvinċi n-nies li jagħmlu, dak mhux l-iskop tiegħi assolutament, l-iskop ta' dan il-ktieb. Titfa' l-informazzjoni.
Titfa' l-informazzjoni issa xi tagħmel biha inti fidejk Jien qed norik il-fatti, għax dawn huma fatti din mhijiex opinjoni tiegħi. U dik ħaġa li nsemmi f'kull intervista li nagħmel li dan il-ktieb mhuwiex opinjoni. Dan huma ġast fatti, dawn huma l-fatti. Ġifieri mbagħad ħadd minn ħajjemnek u minn je fidej in-nies kien hemm żmien fejn kont noqgħod nargumenta man-nies biex nipprova nikkonvinċihom għal xejn. Imma Jekk persuna tajtu l-evidenza kollha u jrid jinjora l-evidenza dik imbagħad fidejh. Dik fidejh.
Rigward tal-Battle of LA. Mhm.
Mela, il-Battle of LA għalija personalment waħda mill-ewwel inċidenti li jien ehm, ġibditni lejn il-fenomenu. Din ġrat fil-25 ta' frar 1942. 1942 tliet xhur wara Pearl Harbor, ġiri tista' timmaġina l-anzjetà li n-nies bdew iħossu, tista' timmaġina l-biża' li bdew iħossu. On edge. On edge, ħafna, enormi. U li ġara f'dak il-jum, February 25th, kien daq l-air raid Ehm, fil-tlieta ta' filgħodu. Però jekk nimxu ftit lura fil-ħin, dik il-ġurnata stess, ehm, in-Navy bdiet eh, tirrekordja ehm, unidentified aircraft eh, fuq ir-radar. Ġu kien hemm ajruplan li ma jafux x'inhu, ma jafux minn fejn hu, ma jistgħux jikkomunikaw miegħu ġurnata sħiħa fuq ir-radar. Issa l-biża tagħhom li kienet li ħajkun hemm xi attakk ieħor Imma għaddiet il-ġurnata u fit-tlieta ta' filgħodu daq l-air raid. U meta tara city bħal Los Angeles għandek eluf, eluf jekkux miljoni ta' nies. Ġri daq l-air raid, kulħadd ħareġ barra mid-dar u kif qed iħarsu l fuq jaraw oval shape aircraft. U madwar dan l-oval shaped aircraft, aircrafts iżar, iżar, ġifri għandek l-ikbar aircraft li huwa oval shape u madwaru hemm aircraft iżar. Ehm, ovvjament kont tħares il fuq, m'għandhom xi dejja x'inhu, imma bdew jistennew li jew ħajwaqgħu xi bombi, imma jibqa' jgħaddi l-ħin u ma ġara assolutament Xejn. Baqa' wieqaf. Baqa' wieqaf, ma jiċċaqlaqx. Diffiċli biex ikun. Eh, L-antigravity hemm jidħol imbagħad. Eh. L-antigravity hemm jidħol biex aircraft jibqa' jħaber jaf. Eh, eżatt, stationary. U daw l-aircraft baqgħu stationary għal nofsija u Lek l-armata mbagħad bdiet tispara fuqhom. Ġifri f'sija sparaw 1400 ehm, bullet. Anti-aircraft bullet, issa l-anti-aircraft bullet hija magħmul biex inti l-plan twaqqgħu u twaqqgħu ajruplan. Imma damu sija jisparaw 1400 bullet ma ġara assolutament xejn. Li ġara mbagħad daw l-ajruplani ġast sparixxew. Ġast sparixxew. Ehm, ovvjament kulħadd kien konfuż għax bdew jaħsbu li tal-Ġappuniżi, imma ovvjament impossibbli li kien tal-Ġappuniżi. U l-armata qalet, bażikament, l-armata provdit tlet ehm, spiegazzjonijiet, l-ewwel waħda kienet li li din kienet delużjoni li n-nies ġas bdew ħossom anzjużi u dik l-anzjetà krejat delużjoni. Li ovvjament ma tagħmilx. Tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Allura l-ispjegazzjoni mbagħad bidluha u qalu li kienu ajruplani tal-Ġappuniżi li batuhom biex jagħmlu um, psychological stress. Um, li ovvjament ma tagħmilx sens għax jekk inti ajruplan huwa Ġappuniż, kont ħatwaqqaw. Ħajwadda pil-bombi u kol. ħajwadda pil-bombi u jekk inti arba ħat ispara l-fuqu għal sija straight dan ħajaqa. Allura dan huwa wieħed mill każijiet li teknikament huwa solvut għax l-armata qalet li jisma' dan kien Ġappuniż u però ovvjament ma tagħmilx sens. Issa, dan il-każ ġara 1942. U jekk tħares lejn il-fatti ta' dan il-każ, ħafna mill-affarijiet they match up bl-informazzjoni li għandna llum. L-ewwel semmejna l-anti-gravity. Issa, illum għandna biżejt informazzjoni li nafu li force field hija possibbli. Force field inti tista' tikkrea jekk inti qed tikkrea l-gravità tiegħek. Ġifiri. Eh, biex dan ngħidu kollox eh, eh, l-istorja jitwal. Aħna ġast ikkaperjajna biċċa żejra, xem biżjed ġifiri. Hija ħafna ħafna itwal u jekk tara il-memorandum, jekk tara il-memorandum tal-armata qalu li hemm 15 kien hemm 15 ajruplan fl-arja. Ġifiri għax min ħajqra ktieb. Ħajkollu l-hemm id-dettalji kollox. Iktar fid-dettall.
U aħna nissi saqsew kif jista' jkun sparaw tant bullets u ma ġralu xejn. U l-answer hija li ħafna mix-xjentisti llum jaħsbu li dan dawn l-ajruplani kellhom it-teknoloġija li ehm, jipproduċu il-gravity tagħhom u bekk krew forma ta' ta' force field speċi ta' u bekk ma ġralhom xejn.
Taħseb li tal-Korea u ta' Los Angeles jisu l-istess fenomenu jew. Flima sens.
Inti tafa tal-Korea meta l-armata Amerikana waqt il-gwerra tal-Korea intaqas ma' UFO. X'sena kienet? Nsejt x'sena kienet, imma. Għax naf li kien hemm ħafna sightings fi żmien il-gwerra tal-Foo Fighters, eżempju. Tiċċekkjanna da xejk jogħġbok Mirko tal-Korea. Ta' bażikament kien hemm eh, UFO Mar waqt battalja der dal u fowla u bdew jisparaw eh, ta' kontra l-Amerikani, mm. tal-Korea, insomma. Umbat meċa dal u fow, maġralu xej, umbat qabdu jisparaw l-Amerikani u maġralu xej. Umbat kien hemm wieħed soldat spara bullet normali u semaw clean u qabdu jisparaw kollha. Umbat il-UFO ġisu f'naqa distress Mela, ngħid me in May 1951. I see. American soldiers situated 60 miles north of Seoul, jew kif tinqara. Ġif- 1951. Imma ma jekk tara il-maġġor parti tal- tal-każijiet kollha huma kollha in-natura hija kollha l-istess il ufos dejjem għandhom l-istess karatteristiċi. U għalhekk dan huwa studju xjentifiku għax daw l-observi biżet tarom fuq okkażjonijiet differenti u qed ikunu dejjem konsistenti. Il-karatteristiċi dejjem ikunu konsistenti. Inti għaliex li l-UFO dejjem tkun forma ta' disk, għalfejn il-UFO dejjem eh, kapaċi jimxi speeds enormi. Għax hija l-istess forma ta' teknoloġija. Taħt l-ilma.
Taħt l-ilma, eżattament. Eżattament. Eżatt. Imma li rixtaqt ngħidlek li eżempju da samħaw tal-Korea ġiet f'distress l-spaceship A bdiet tiwwobilja l hemm u l hawn hekk u mbagħad qisha reġgħet ħadet il-power u kif ħadet il-power Isra. ma kinux effettivi l-bullets fuqha. I see. Anzi bħal speċi bdew jaqgħu lura. Ah, ok, ok.
Il-bullet. Mhux kien issa forma ta' force ta' ta' Eżatt. ta' force force field. Eżatt. Ġifieri għalhekk t- jisa- Ja, tagħmel sens, eżatt, eżatt. jisu l-istess oġġett. Eżatt, il-karatteristiċi huma l-istess, eżatt. Għax jiena x'ngħidlek, x'nara jien fejn ma- meta nara UFO, x'ngħidlek? Għax da ma jafx dar raġel. X'ngħidlek? Il-bler. Umbat joħroġ James Fox jgħidlek in-naza qalu dawk li kollhom il-bler biss u ma jufos l-oħrajn mhumiex. X'tagħmel umbat tgħid il-liba minn vindicated taqalla li ngħid l-istess ħaġa żmien għal inti seqbad plastik ħoxna. Umbuttajt ma tħallix dawk is-sinjali ripples. Eżatt.
L-istess ħaġa ta' U dik il-blare tiġi kreata, distortion jgħidu, distortion eh, bil-gravity. Għax il-gravity, jekk inti taqbad oġġett u għandu l-gravity madwaru, mhux se taraħ ċar. Iġrek inti. Isu duħħan, men.
Eżatt, eżatt, eżatt.
U għalek il-five observables vera nużom għax il-bler għalek tiġi. Il-bler jgħet fil-five observables. Mela, l-erba jew l-ħames wieħed. Vera?
Mela, distortion.
Speed.
Għandek. No sound. Għandek l waħda anti-gravity propulsion, transmedium capability, il-speed li they travel immense speeds, hypersonic velocity li jkissru l-space barrier u ma jiprodux sonic boom, u l-aħħar waħda hija l-blare. Astja?
Il-blare.
Dejda, għalla, mhux nafa jien. Hypersonic velocity hija l-aktar waħda li ma tagħmilx sens. Għax inti meta jkun hawn l-air show u tisma' l-F-16 Rijad dar jifqaħħa dar. Għaddi sostja. Sejd li kif jista' jkun? Hemm ajruplan qed jittravelja Mach 5, ġifieri ħames darbiet iktar u ma jipprodux, ma jipproduċx sonic boom. Impossibbli. Impossibbli. Impossibbli. Imma tiġri għax hija anti-gravity once again. Bl-anti-gravity dik hija possibbli. Ara nafx teknoloġija għandhom. Diki, diki.
Kont ħansaqsik fuq tal-Brażil. Tal-Brażil Waħda mill-każijiet l-iktar riċenti hija kienet f'Mejju ta' 1986 fil-kapitali tal-Brażil u li kien ġara dik il-ġurnata kif bdiet l-istorja ta' qabel UFO fuq ir-radar m'għandhomx idea fejnu, m'għandhomx idea minn fejn jiġi, m'għandhomx idea x'inhuma l-intenzjonijiet ta' dal-ajruplan li dik hija threat by the way, hija threat enormi. Um, so kien hemm din it-target fuq ir-radar u dakinhar stess um, l-Air Traffic Control Operators qed jaraw l-ajruplan fuq ir-radar imma jaraw ukoll fuq ir-runway. Just a bright glow fuq ir-runway. Um, u dal-ajruplan jibqa' jħaveri hemmhekk. Um, F'temp ta' siegħa, dal-ajruplan jimmultiplika fi tmienja. Ġi fuq ir-radar qed jaraw sa tmien oġġetti li ma jafux x'inhuma. Ehm, f'dak il-perjodu tal-ħin kien hemm eh, kaptan eh, ta' ajruplan privat li kien jipprova jillendja, imma kien hemm ħafna ajruplani UFOs qed jibblukkaw ir-runway. Allura dan ma setax jillendja. Ehm, għamel nofsija jdur, jistennihom jara x'ħajġri, Imma l-UFOs baqgħu hemmhekk. Prova jillendi darb'oħra u l-UFOs baqgħu hemmhekk. Imma sa problema ġdan il-persuna il-fuel huwa nieżel. Mhm, Fim minnhom qal ħanarax ħanarax x'inhu mela ħamur warajhom. U saq lejhom, eh, tar lejhom U ra li id-dawl qed jidher mod jisparixxi u der f'mod ieħor, der post ieħor. U continuous li qed jisparixxi minn mod u jidher mod ieħor, jisparixxi f'mod u jidher f'post ieħor. U din il-logħba damet damet xi nofsi għaddejja. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar eh, daw id-dwar sparixxu dan fl-aħħar seta' jillandja. Li ġara mbagħad L-istorja ma ma fqitx hemm dan huwa ġast il-bidu. L-aircraft baqgħu fuq ir-radar jidru. At this point kien hemm mijiet ta' nies li rawhom u fl-10 l-armata marret full alert. Full alert bażikament li għandhom kwistjoni jridu jsolvuha. Allura they scrambled military jets, kien hemm xi klet mirage jets u wieħed mill-pilots virtaw waqt li kienet waqt li kienet etwir qed jara ballun dawl quddiemu. U dal-ballun dawl li bqa' quddiemu jibqa' hemmhekk. Iżid l-speed imma dawl li hemmhekk. Allora kull ħaġa li beda jagħmel il-pilot il-UFO. Beda jkupja. Beda jkupja. U bxej ma seta' jara x'inhi, bxej, bxej. Pilot f'ajruplan ieħor ra UFO fl-istess ħin u d-dawl tal-UFO beda jinbidel minn aħmar għal aħdar għal iswed għal abjad u jerġa' jibda. Kemm kienu viċin il-pajlista? Met, not too far away, ġifiri. Soffrew xi tip ta' radiation jew. But tkompli l-istorja, ah, tkompli fuq, tkompli l-istorja. Ah, eh, Fħim minnom pilot ġordaw, għet mill-pilots, għet li kent suq jara 13 l-ajruplan warajħ. Duru mad-daru madwaru, issa maġin qed issuq fighter jet. Qed eh, tipprova tiġri wara UFO u fħin minnhom tħares lejn radar u tara li hemm 13 l-ajruplan madwarek. Seba' fuq naħa u sitta fuq oħra. U daw l-ajruplani baqgħu jiġru warajh, baqgħu jiġru warajh. U Ma jafx jaqbad jagħmel. Li ġara wara sigħat, wara sigħat flajru, ehm, ġa sparixxew, sparixxew. Imma l-armata Brażiljana timxi b'mod drastikament differenti mill-Amerikana. Ehm, fejn kif nafu l-Amerikana ma jħedux is publikament ma jħedux is-suġġett ehm, b'mod serju, il-Brażiljana l-oppost ħadu dan il-fenomu b'mod serju ħafna u qalu li sma dawn ma kinux Ajruplani tal-armata ma kinux meteorites, ma kinux eh, fenomenu naturali, dawn huma UFOs, ma nix idea x'inhuma. U il-pilots baqgħu jitkellmu fuq din l-esperjenza għal snin twal imma qatt ma rrapportaw mart ta' radjazzjoni jekk sissa Sissa. U dak huwa wieħed mill-ħafna każijiet li jiena għax ħafna nies jgħidu isma' li UFOs you know, mandomx intenzjoniet ħżiena, imma ħadd ma jafu dak il-fatt. Ħadd ma jafu dak il-fatt. U każijiet bħal dan u hemm ieħor tal-Iran fejn juru li dawn il-UFOs pratikament they are għandhom fari. Ta' ġafari.
Eżatt, ta' ġafari. Dawn ma tafx x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom. Ma intu ma tafx huma l-intenzjoni tagħhom, jekk inti oġġett ma tafx minn fejn ġej, ma tafx minn xi xinu magħmul u ma tafx x'inhi l-intenzjoni, ma tistax tassumi li għandhom intenzjonijiet tajbin. Le, dik li dejjem ngħid jiena, ma mbagħad pereżempju hemm ta' kuntatt jew FO Malta dejjem jgħid li inti għax timmaġina li ħajdana. Mhux nimmaġina, dil ħaġa hija stramba, sinister. It is, eżatt, 100%. Isna aħna t-temmoru jinnaf, qed naraw eh, riserva tal-annimali. Eżatt, eżatt, eżatt. Hija kripi l-ħaġa. Stanton Friedman hekk jgħid. Ehm, u dal għalli bqajt ngħidu jien, issu inti maġġa tmur f'żu. Ehm, u qed tara l-annimali fil-habitat tagħhom, qed tosservhom, tista' tagħmel tittestja fuqhom avolja mhix etika l-ħaġa. Imma Inti taf x'inhuma jagħmlu. U dawn l-istess mod, dawn jarawna bl-istess mod. Aħna m'għandniex kontroll hawnhekk. Bl-istess mod inti iż-zookeeper għandu l-kontroll sa ċertu punt. Sa ċertu punt.
Sa ċertu punt. U b'dawn l-istess mod. U għalhekk hija xi ħaġa pjuttost eh, bażwija li tgħid b'dawn għandhom intenzjonijiet tajbin. Għax għax kif taf? M'għandekx idea. M'għandekx idea. U hemm ħafna każijiet li juru li m'għandhomx neċessarjament intenzjoni tajbin, bħal dan li semmejna tal-Brażil u ta' tal-Iran. Nejt li narrativ, per eżempju, bħal ta' religjon, għanitħol fil religjon ma nafx mhm. jek tix titħol emmen, mhm. imma il-narrativ jek jisom qed jikkontrollawna dejjem kien hemm xi ostja xi profeta jgħidlek ah, għax jikkomunikajt mal-law dan u rridu nagħmlu hekk Rridu nagħmlu hekk u jisna żej bħal bħal meta inti titfal biża, allura inti dejjem ħażhom. Il-biża tikkontrolla.
Tikkontrolla, eżatt. Tikkontrolla. Eżatt.
Għalhekk ma naħsibx li huma dawn huma tajbin. Il-biża tikkontrolla u l-ħaġa bħal mod meta nistgħu ngħidu li Kull persuna hija persuna tajba fid-dinja. Ma lanqas nistgħu ngħidu li person li kull persuna hija ħażina lanqas. U għaliex għandna nużaw argument differenti għal dawn l-ispeċi? Għax dawn huma speċi minn dinja differenti, minn univers differenti. Jien naħseb li bl-mod li hemm nistajbnu hemm nisħżina bl-istess mod, naħseb hemm entitajiet li għandhom intenzjoni tajbin u hemm entitajiet li m'għandhomx. Jien ġili nisma' xi minn daw ta' barra jitkellmu hekk. U tismagħhom jgħidu l għax jisna aħna jisna nemel għalihom. Mhm. Ma naħsibx. Ħanajna għajxiex, għax hemm livelli. Jiena nrabbi l-annimali sewwa, met inti tikkomunika eżempju ma' kelb ħatiħu feedback mod. U ma jkattu komunika ma' nemla, ħatiħu feedback differenti. Differenti, ġifiri ma'
jien għand il-pakka galli minn, li ħatejlu ħej repeti, jitkellem intelligenti. Jitallem.
Jien taf kif naraħ dan il-fenomenu. Dal-fenomenu jiena naraħ. Immaġina, għax għafni sejdu li ma kif temmen fihom l-aljeni, għat ma komunikaw. U nidrom, ok, ħantikom dal-eżempju. Jiena nimmaġina, Jiet is-suq, barra minn Malta ovvjament, għax dal-Malta ma joġ dal-eżempju. U inti qed tara naċ barra. ħat jiqqaf, ħat uqqaf il-karozza biex tkellimhom. Le. Għax mhux ħajfmuk. Mhux ħajfmuk. Laqas biss ħat tazzarda ġast tosservhom. Jafni, jafni.
Eh, le, jien personalment naqaf żgur ġifieri. Imma l-idea ġenerali li persuna mhux se jqaf jikkomunika li ma xi ħadd li ma jistax jikkomunika lura. U jien dal-fenomenu raħ bl-istess mod. Jekk hemm entità iktar intelligenti, iktar sofistikata, Għaliex għandha tiqaf tkellimna? Stanton Friedman kien jgħid li huma din hawnhekk għar-raġunijiet tagħhom mhux għar-raġunijiet tagħna. M'għandhomx għaliex jispjegaw ruħhom għalina u bl-istess mod għandna nifmuha. Dil ħaġa stramba pereżempju meta nismaltom dalong jitkellem fuq allat li jgħiru ġlied u affarijiet oħra fuq tal-Griegi u hekk. Mhm. Jitfani naqra eh, kif naqbad ngħidlek. Estraħa. Mbagħad tibda taħseb tgħid astja fjera minn għala daw kienu jiġġieldu għalina allura f'dak iż-żmien tal-Griegi u ta' tal-Hindu, ġifri daw u tal-Eġittu daw kienu jġildu għalina. U fil-realtà, meta t-nitlu fil-sujġet tal- ta' consciousness. U consciousness hija importanti kbir tal-fenomenu. Għax il-kuxjenza hija importanti daqs il-ġisem fiżiku. Ehm, u dal-fenomenu huwa bl-istess mod li aħna ma nistgħux nħarsu lejn it-teknoloġija biss, imma xi jfisser għalina li dan il-fenomenu jeżisti. Ejja nitkellmu fuq ir-reliġjon. Aħna nittrabbu maġġor parti tal-Maltin huma nsara jmur quddies u titgħallem fil-Genesis jgħidu li l-bniedem huwa l-iktar bniedem huwa l-iktar annimal eh, ta' superjorità. Hekk hekk hemm miktub fil-Genesi. Allura xi tfisser għalina meta ħan irrealizzaw li aħna maħniex l-annimal superjur fid-dinja? Xi tfisser għal ehm, xi tfisser b'mod Ontoloġiku, ontoloġiku xi tfisser? Alla, you know, fiex jidħol Alla allura hawnhekk? Allora, dawn l-mistoqsijiet huma mistoqsijiet importanti li ħanna bżonn insaqsu. Are we an experiment? Eżatt, diki. Mela, eh, tik tik eh, VFA 41. L-F-18s. Eżatt, eżattament. Il-tiktak eh, UFOs, eh, probabli s-semmija tijek li interessati fil-fenomenu raw dan il-video li ġi released 2017. Eh, dan il-video Ehm, jekk ma rajtuħx morru fuq YouTube iktbu TikTok UFO u taraw dan il-footage. Dan il-footage huwa l-ewwel footage declassified eh, mill-military, mill-Armata Amerikana. Bażikament eh, dan il-footage kull huwa xi minuta twil, minuta biss. Inqas. Eh, xi 40 sekonda xi ħaġa. Inqas. Imma b'dawn l-40 sekonda huma Mind blowing, mind blowing għall-aħħar. Jekk nibdew daqsxejn mill-bidu tal-encounter, dan dan il-Tic Tac UFO kien eh, f'Novembru ta' 2004. Um, ehm, kif fl-istajer ta' qabel simili, um, similarly, um, kien hemm ammont kbir ta' UFOs Um, fuq ir-radar, għanna għedin nitkellmu fuq il-USS Louisville Nimitz. Um, ġiri viċin San Diego, viċin, uh, viċin San Diego, essentially, off the coast of San Diego, l-Amerika. Um, u essentially kienem dan l-aircraft carrier, uh, eh, USS Louisville, U on-board, il-sonar team bdew jaraw li fuq il-target ħaf ammont kbir ta' unidentified targets. Issa, daw l-unidentified targets mux għal-ġurnata jumej biss rawa mimma għal-ġimma, ġimmat. U li ġara, fl-14 ta' novembru kienet jamlu exercise eh, l-armata, kif jamlu frekwentament, u fuq wieħed mill-jets kien hemm Commander Fravor u Lieutenant Jim Slate. Issa dawn huma Top Gun, fil-verament l-awards tagħhom huma top Top Gun. Jim Slade ma tantx jidher fix-xena. Le ma tantx jidher fix-xena iktar Fravor, Fravor jidher fix-xena. U Alex Dietrich issa. Eżatt, eżatt.
Imma Fravor he is Top Gun, ġifieri għandu l-aktar eh, esperjenza, għandu awards kemm trid. Iġri dan huwa esperjenzat, jaf x'inhu jagħmel u jaf x'inhu jara. Um, so li kienet jiġri fil-ġurnata dawn kienet jagħmlu military exercise u f'ċertu punt um, irċevu telefonata f'Raver u Slate li isma l-exercise waqaf um, um, um, target. Uh, it's a real life target, it's not an exercise. Irġi dawn wafqu l-exercise

churning water jgħidu la bl-Ingliż. Bil-Malti meta taqbeż fl-ilma jkun hemm l-ilma jisu abjad, ma nafx eżattament terminu. Eżatt, eżatt. Dak it-tip li jisu u dan ħaseb li waqa' xi aeroplan. U l-erja kienet kbira daqs kieku waqa' xi Boeing. U fuq ir-radar der li l-aircraft qiegħda f'dak il-pożizzjoni, ġri it-tiktak daħlet taħt l-ilma. F'dak il-mument, is-sonar tim kien hemm submarin. Irreġistraw li daħal target taħt l-ilma u beda jtir twice as fast as the Navy's fastest submarine. Astja. Twice as fast. Ġifri dan l-ajruplan kienet itir, nizel taħt il-bahar u beda jitrevilja darbtej iktar b'veloċità mill-ikbar mill-aħjar sa ma jinqatt kellhom l-armata. Imma insomma għaddit sew sekondi Fraver taħares l-isfel u fim minnhom jara din it-tiktak tola l-fuq. Issa fl msemmi jgħidu għal xed tgħidu tiktak, għax din letteralment tidher isa tiktak tal-ħelu li niklu ta' fint cylinder mingħajr eh, ġwienaħ, mingħajr exhaust, mingħajr mingħajr xejn, mingħajr xejn. Hemm ritratti qabel Ta' tiktek. Il-pilot Taljan. Eh, ma naf ta' Taljan ma nafiex. Ija, 1960s. I see.
Jow qabel, s-sanajdu l-Mirko. Imma eh, eh, so Fravor ħares il-fuq u din it-tiktek tola mill-ilma. U Fravor ovvjament għal ħanara xini u beda jtir waraja. Problema jeli kif semmejna l-ewel tal-Brazil,

Ovvjament, Fravers u ma mandux idea x'ġara. Allura l-eżerċizzju f'moħħu spiċċa. Ma le ma spiċċa xejn. Waqt li kienu se qed isuqu lura lejn ir-rendezvous point, issa rendezvous point point huwa bażikament punt fejn inti tiftijem fejn wara l-eżerċizzju ħan iltaqgħu hemmhekk. Bdew isuqu l-hemmhekk li kien xi pjuttost it was quite far away, it was several miles away. Irċeva telefonata f'Raver u qalulu bir-radio li isma dik il-UFO li bdejt inti tiġri warajha edha mek. Issa, jekk nużaw il-formula tal-physics, speed equals distance over time, din il-fenomenu tic-tac treviljat Speed impossibbli. Impossibbli, Il-kelma hija impossibbli għax kieku ġisem ma ġisem eh, uman jitrevela dak l-speed jiġi isu paste. Mhux dik biss eh, l-oġġett li jitrevilja dak l-ispid kollu jrid tkun tant kemm li tkun b'saħħtu. Eżatt, Eżatt. Jizzarma.
Eżatt.
Eżatt, issa ħafna nies jgħidu forsi kienet ehm, xi forma ta' drone, imma le ma tistax tkun forma ta' drone għax din kellha teknoloġija li li ehm, ħafna mill-liġijiet tal-physics u tal-aerodynamics ma bdiċ tissegwihom, eh, ma bdiċ tissegwihom at all. Ġifieri inti kif jista' jkun għandek oġġett li kapaċi itir ehm, fl-arja u kapaċi jtir taħt l-ilma. Impossibbli. Kif inti kif hija possibbli li ehm, oġġett ħaj ħajtravilja iktar mill-speed of sound ma jipproduċiex sonic boom. Hija impossibbli. Imma dik ma kimma l-inċident ma waqafx hemmhekk. Ehm, dakinhar stess, ehm, wieħed mit-teams ta' sonar, Gary Vuris, il-technician, għal jgħid imsomma li dakinhar stess il-landi helikopter fuq il-aircraft carrier u ħadulhom il-komunikazzjoni kollha. Da eh, Gary ħareġ eh, dokumentarju dal-aħħar Eter in the Sky. Eżatt, eżatt.
U jitkellem fuq ħafna dan l-inċident għax dan kien l-inċident li bidillu femtu. Iġri ġew xi nies tal-milit tal-military u ħadulhom il-komunikazzjoni, ħadulhom ir-radar sightings, ir-radar recordings kollha, ħadulhom assolutament kollox. Ġifieri jien min ma jemminx fil-fenomenu dejjem ngħidilhom araw dan il-video eh, ta' TikTok. U once again just kemm tmur fuq YouTube tikteb um, Tic Tac UFO, il-kumpanija ta' Tom DeLong kienet ħarġet u dan To The Stars Academy. Um, daw ħadd mill-klet videos, ġumbat ħarġu ġiġ videos oħra. Go Fest. Il-Go Fast u l-Gimbal. Il-Gimbal u għed eccezjonali dak il-video u koll. Imma dan il-fenomenu kien dan, dan l-incident ta', ta Tic Tac huwa tista' tgħid l-iktar incident signifikanti li għandna fl-istorja sissa. U ehm, Kevin Day, taf dwaru li kien għax Kevin Day kien insista li jinvestigaw il- daw il-fenomeni li kienet jaraw fuq il-radar. Mhm, mhm. Taf li kien raħħom u ekk ġifiri u koll. Mhm, Impressionanti. U il-ħagġa li Qabel, qabel iż-żmien kienu jgħidu jekk il-UFOs vera jeżistu, kif qatt ma qbadnihom fuq il-kamera? Nerġa' qbadnihom fuq il-kamera. Għajdu jekk l-UFOs vera jeżistu, kif ma jidhux fuq ir-radar? Qbadnihom fuq ir-radar. Sa x'evidenza hemm bżonn iktar? Fuq x'ismu qal? Eżatt. Kellu għaj visual ukoll. Eżatt, eżatt, radar visual, eżatt, tkun radar u visuali wkoll, visuali wkoll. Ġifieri impressjonanti. Ħafna, ħafna.
Taħseb li l-qoddim Ħa joħorġu iktar affarijiet.
Videos definitely aħna minn kull ftit xhur qed naraw li toħorġu videos frekwentament. Ehm, Mlux ħareġ wieħed Jeremy Corbell fejn Ehm, pala pajis since Iraq jo Baghdad kien. Baghdad, tare. Ehm, active conflict zone kien. U dan huwa cigar shape, cigar shape li taraħ dup. Tup, tup u jisparixxi. U ħarġu ieħor tal-ballun. Lil-Mosul.
Mosul. Mosul, eżatt, eżatt. Li, u dik hija mistoqsija importanti li għaliex ħafna mill-UFOs qed narawhom fuq basis militari, għaliex ħafna mill-UFOs qed narawhom fuq um, fuq military conflict zones, il-ħaġa hija li dawn huma interessati ħafna. Naħseb naħseb ma nafx li huma qed jagħmlu military procedure ħanin li kajxiex qed jaraw x'capabilities għandna aħna. Mhm. Sawa. Jevalwaw is-sitwazzjoni men, jibatu naqri żgħar. Ħadd ma jweġġa men, forsi tlifna xi ħaġa, imma xorta maħna tant kemm aħna moħħ niżżajr li ma nistgħux nagħmlu nirreplikaw dan. Er ġifiri daw jisom qed iwittu triq kif naraħħa jiena sa ma naf ta' imma da ġest il-ħsib tiegħi. Iwittu triq għal ta' warajhom. Jiena naħseb li dan huwa l-jum qed josservawna. Fil-ktib hemm chapter fejn nuri fejn il-UFOs um, they were interfering ma, ma nuclear missiles. Ġifiri, f'ċapter għat minnom hemm fatt li juri li kien hemm 50 nuclear missile, ballistic missiles, and they were all deactivated. Um, u ftit ta' sekondi qabel kien hemm UFO tiddur fuqhom. L-istess ġara r-Russja. Er, eżatt, eżatt, eżatt. Um, u hemm Ndur ukoll iċ-chapter ta' Robert Salas. Ma nafx, Robert Aha. Salas kien wieħed li jaħdem eh, fl-Air fl-Air Force Base ta' Launch Malmstrom. Control Commander.
Eżatt, eżatt.
U dan bażikament għal li f'ġurnata minnhom nek kienet tiġri frekwentament li dak kien inċarġ tal- tal-missiles kollha. U f'ġurnata minnhom beda jara UFO ħamra eh, iddur fuq il-Flare Force Base. Fu- Ma mhux fuq l speċifikament fejn kienu qed iżommu n-nuclear missiles. U ftit ta' sekondi wara, Il-missiles kollha ġew deactivated. Issa, ħadd m'għandu aċċess biex jagħmilhom deactivated. Allura mistoqsija hi għaliex qed josservawna. Dik tħan tħal deep fija, kon ġili kellim ti Richard Dowti. Għajsi. Fu għax dak kien hemm dik il-bicċa xol ta' Madonna, x'kien jismu li kiteb eh, Behold the Pale Wild Horse. Lalla. Xismu bħalissa. U bat kienu għalu li beda jiffid jahdis information rigdawti. U rigdawti semmi li kienu sabu xi prints. Istra. Meta, issa ma nafx kux vera. Għara Robert Saras ma jsemmiex dik. Ġifiri ma nafx kux bullshit jew le. Imma, hemm storja ma nafx jekk ta' Robert Jacobs. Nafx minnu.
Dak li kien il-fotografu u l-filmografu tal-da. Ta' li kienu jisparaw il-ballistic missiles. I see. U kienu għet jitrekjaw missila u fħim minnom der UFO jispara jisu laser jidur ma' l-missila. Jispara laser ieħor, joħroġ il-UFO mill-frame u l-missra taqbad iddur. Missra.
Hemm interview. U kien ma kienx hemm dan hawn NDA fuqha. I see.
U u qal li l-NDA idum 30 sena s-soltu. Eżatt, eżatt, eżatt. U kien ħareġ open wara 30 sena u tgħidx kemm kien għala shit fuqha. Istra. Jekk ifittxuha jsibuha. Mm. Sa nista' Intervju nfittxu. tiegħek tiegħu. Ma kontx taf biha li. Le. Bħal dik ta' Finland men li għandek fil-ktieb eċċezzjonali. Ma Ija. ssibx informazzjoni. Xejn, xejn ma ssib. U kif ġibt nexxilek iġġib l-informazzjoni ta' Finland? E- Ifhem, fil-ksib ma tantx i- i- hija waħda minn dawk il-każijiet li l-informazzjoni hija vera brief. Brief u vera. Brief ħafna u ir-raġuni hija li l-każ huwa riċenti. Mhux ħafna, za. Bl-istess mod hemm każ li saret l-Irlanda 2018.
L-Irlanda wkoll. U ma tantx kien ma tantx hemm informazzjoni fuq għal-ħaġa. U għax int ovvjament meta ħafna mill-UFO sightings huma classified. u jekk xi ħaġa hija classified mhux ħa ssib informazzjoni fuqha. Irridu jgħaddu tul ammont ta' żmien biex inti jirnexxilek issib informazzjoni. Min ħafna miktib jiena ġibta bil-Freedom of Information Act u u għax ir-raġuni li ġibta din l-informazzjoni x'ħafna mill-każijiet saru ammont
Għamat ta' tlabt xi Freedom Information. Iva qatt ma kelli risposta waħda lura. Interessanti, jien nibatelhom il-politiċi li qed jarawni hemmhekk, hemm minnhom jafu jafu tkellimna, U ma jwiġbukx lura. Laqqas tweġiba.
U jina li l-ironija u Malta li jkollok ħafna nis eh, li minn wara jkellmuk. Ehm, eżempju, kien hemm min jaħdem fl-armata fl-air traffic control għalu li isma aħna naraw ta' imma meta meta tiġi biex tibat xi ħaġa uffiċjali radio silence radio silence ma jkellmux men diffiċli tabu kbira Sejn naf jew iżommu kontroll fuq kien naf il-narrattiv tal-istorja. Fem sa ċertu punt nifhem għax jekk inti għandek ajruplan, ma tafx minn fejn ġej, ma tafx intenzjonijiet għandu, ix ħataqbad tgħidlu l-pubbliku. Ħatgħidlu li jisma' Hemm xi ħaġa fl-arja ma nafux x'inhi imma in iktar avvanzata minna. Imma knowing il-Maltin joqogħdu jitnejku jiberaw f'salma. Eżatt, eżatt, kont iħu bażżen. Għandu ċajta kbira.
Eżatt, bażżen ormi. Kieku nibdew naraw nies bil-kartelluni, żgur. Eżatt. Ximkien.
Bażżen ormi.
Imma ħaġa li sa ċertu punt nifhem għaliex hemm l-informazzjoni hija limitata ħafna tax ma tistax turi kollox għax insa frattant ma tafx minn fejn huma daw l-affarijiet ma tafx minn fejn ġejjin imma li ddejaqni hija li nippretendu li l-fenomenu ma jeżistix hawn Malta li hija gidba totali għax il-fenomenu jeżisti hawn Malta nafu li jeżisti ġast ħadd ma jrid jgħid. uffiċjalment li jeżisti. Kieku jkun hemm jien naf studju xjentifiku bis-sens fuq dal-fenomenu minn tejn ħafna lil kulħadd u forsi naf tirrispondi għal xi mistoqsijiet l-emmolaw. Naqbel 100% taqbel 100%. Imma jekk Hawn studji barra minn Malta li juru black on white li l-fenomenu jeżisti. Malta mhijiex it's not an exception. Il-fenomenu jeżisti hawnhekk, jekk għandna naraw daw id-dwal kullimkien madwar id-dinja, Malta narawhom ukoll. Imma hija kwistjoni fejn mhux qed nieħduh bis-serjetà ħafna u U ħadd ma tjaqsam l-informazzjoni bejn xulxin. Mhux m'hemmx open for communication hija żilġ, hija zero. Għax Franza jinvestigawhom. Sqal li jinvestigaw, l-Italja jinvestigaw. Il-Greċja wkoll issa. L-iktar ħaġa hija di li hawn ħafna nies li jien wara li ppubblikajt il-ktieb l-iktar ħaġa li ħad gosbija li ħafna nis jiġu jkellmuni biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom fuq il-fenomenu, u vera ħad gost nisma' l-istejjer tagħhom. Imma fost dawn nis kien hemm nies li jaħdmu fil-qasam tal-militari u air traffic control whatever. Iġveri naf li dan il-fenomenu jeżisti għaw Malta, naf, Imma uffiċjalment ħadd ma jrid jitkellem. Imma naf li jeżisti. Għax hawn hemm min esperjenzaha first hand u qed jiġi jgħidli. You know? Ġifieri mhux kwistjoni ta' u Malta ma jeżistix. Għandek l-ikbar testimonjanza fuq biografiji minn. Eżatt, eżatt.
Tal-qassis qed jgħidlek. Mela xi. Raxxem xi ddur iddur, xemx ma ddurx minn. Xemx ma ddurx.
Ġifieri.
Jew l-aktar ħaġa mistoqsija li jekk il-UFOs jeżisti għaliex isiru fuq l-Amerika biss. mhux vera. Kullum kien.
Kullum kien. Il-kwistjoni hija li tfittxa l-informazzjoni u lek l-informazzjoni tfittxa ħassiba. Fit-2019 kien hemm video s-surface ja timbaktu il-Mali. Mm. Sawa. Daw l-Afrikani qed jiġbdu l-video minn ta' UFO jgħet fil-bax u l-oħrajn għad bil-ġebel. Istra. Ma ma sibtu jizjet. Si prova prova sibu ben. Inti inti smajt beta ta' Zimbabwe? Ta' Zimbabwe mela, tal-94. Tal-94, dik għandura fil-ktib li jmiss, impressjonanti, eh? Ejja, kellim tal-Emily Trim. Le.
Waħda mill-esperienza. All right, or naf naf, all right, il-footage tagħha bħala tifla ma ma kellem ta' bħala adulta. Ejja, eh, minn hemm iżjed, eh, x'ninsihom l-ismijiet. Le hemm dokumentarju eċċezzjonali fuq ta' ta' James Fox. Eh, u ħereġ ieħor issa fuq biss imma. Aha.
Ija, ma nafx jekk ħareġ. Eh, u James Fox ġast ikkaverja segment. I see, I see. Għax kien hemm ieħor xtara rights tal-BBC u hekk. U James Fox danaw eh, għamel dar The Phenomenon, eh, mhm, mhm. dokumentarju kien vera interessanti. U bħal spiċi issa ħereġ wieħed sħiħ fuq dak u fuq tal-Awstralja meta niżlu mela. l-Awstralja wkoll. Mela, mela. Ġifieri impressjonanti eh, daw l-affarijiet. Mela,
u jina, u għalek din nerġa nirrepetija, il-fenomenu għaw Malta jeżisti, imma ma tantx hawn minnu open li jitkellem, uffiċjal, b'mod uffiċjali, u wara wara kunti jgħidulek ta' u jibatu l mura, imma uffiċjalment. Imma billi ħaġa ma inti billi titfa l-affarijiet taħt it-tabis ma jfissirx li ma jeżistux. Titħu azzjoni, għax inkella dejjem tiġma tiġma taħt it-tafif. Eżatt, ħajntela.
Ħajntela, ġifieri. tibda tiġi tumbat. Jena, di li per eżempju nistieden politiċi, assisin u affarijiet oħra ma jiġux minn jena li. Ma jiġux. Let down kbira għax mhux qed taqsam l-opinjoni. Ta' xi ħaġa dinija dan huwa disservice għax il-politiċi qegħdin jitħallsu bit-taxxa tagħna. Viċin il-poplu viċin il-post. U jitħalsu bit-taxxa tagħna u Aħna għandna dritt bħala pubbliku nkunu nafu kif il-gvern qed qed jaffaċċa din it-teddida. Għax din hija teddida fuq din hija teddida nazzjonali għas-security tagħna. Jew nkella jinnaf jevitaw is-sitwazzjoni.
U l-Amerika kienu jagħmlu missa wasal punt fejn. Eh, And congressional hearings. Eh, ta' inti u kim nala kienet di għaw Rubi u. Mela xinu?
U Ġili Brand.
Mela, mela, mela. Eh, xkiju naħseb u xerrid. Mela.
Xkiju ma kienx xerrid, ma kienx ikun hemm skin walk range. Eżatt, eżatt, eżatt.
Staqt insaqsik ukoll. Jekk taħsibx il-fenomenu tal-UFOs għandu x'jaqsam mal-paranormal. Jekk ta' Triki, triki. Jekk ta' eħe.
Jekk tara d-definizzjoni ta' xi tfisser paranormali hija xi ħaġa li ma tistax tispjega bix-xjenza konvenzjonali. So something you cannot explain with conventional science. Dak huwa, issa, kull ħaġa li toqgħod li ma taqax taħt dik il-bracket tiġi paranormali. Jiġri aħna eżempju leħir sa nistgħu nifhmuhom b'mod xjentifiku le. Allura li UFOs dal-aħħar nistgħu nispjegawh bix-xjenza, qabel ma stajniex nispjegawh bix-xjenza għax ma kenniex dik l-informazzjoni. Illum il-ġurnata ma jqax taħt paranormali. Qabel hemm aspetti tal-fenomenu li ma nifmux b'mod xjentifiku u dawk l-aspetti jaqgħu taħt il-paranormal. Imma għal maġġor parti nara li l-UFOs għandna biżejt informazzjoni fejn eh, mhux neċessarjament jaqa' taħt il-paranormal. Imma meta nsaqsu minn fejn jiġu daw daw eh, l-ajruplani. Dik hija paranormali, għax ma nistgħux nifmuha. U naħseb li m'aħniex ħanifmuha. Dan il-fenomenu huwa wisq kumpless biex aħna bħala umani nifmuh. Taħseb li hija wisq sempliċi li ġej minn pjaneta oħra?
Nasib li nkunu vagi wis jekk ngħidu pjaneta oħra, għax jiena naħseb irdu nħarsu l-isfel daqs kemm irdu nħarsu l-fuq. Ġemmi ta' ngħidu pjaneta oħra tista' tiġi minn minn illum eh, niffollow jaw il-terminoloġu ta' Malti vers, fejn hawn univers dej univers dej univers dej univers, so minn universi universi differenti, imma Il-ħaġa li fenomenu tant kemm huwa kumpless li ma nistawx ngħidu dan huwa l-answer that's it, it's not like that, it's, it's not as simple. Jista' jkun qed naraw shadows from a different uh, dimension. Interdimensionality, eżatt, dak huwa hija ipoteżi oħra ta' ta' xi se jkun ikunu dawn l-affarijiet. Jien iktar eh, nil-linja. Lin nil-linja l-hemm, eżatt, eżatt, għax Il-frekwenzi u l-frekwenzi. Kod huwa tjunja tal-frekwenza speċifika.
Interessanti, għedi, eh, mind-blowing. Għanna namlu intervju l-fizicist, ma meta jkun jistaw, dejjem. Forsi nesploraw naqa situazzjoni u koll. Imma Rigward da kien hemm ktieb pereżempju UFOs fuq il-gżejjer Maltin ma nafx krajtux. Mm, ma seċ insib minn fejn ġibu. Issa
nselli fulok. Dak iż-żmien kien tajjeb menna għal dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien eżatt.
Jiġifieri u hemm esperjenzi mhm. tal-Maltin. Hemm esperjenza ta' 68 l-iktar darba li dehru UFOs hawn Malta u kien hemm mara oħra li esperjenzat xi encounter, xi tip ta' encounter ukoll. Jiġifieri
Il-fenomenu jeżisti hawn Malta. Jeżisti kullum kien. Jeżisti kullum kien.
Hija il-problema hawn Malta li m'hawnx min ħa b'mod jekk tara l-Amerika ħafna nies uffiċjali ehm, li ħaj jitkellmu fuq openly, hawn Malta m'hawnx. Għax Malta dejjem met sena lura, ta' fint.
X'taħseb rigward eh, bħal kriptiz minn? Taħseb li għandhom x'jaqsmu l-kriptiz? Jew. Jien onestament. Ikunu outlandish iżejjed. Jien onestament nifolowja ix-xjenza u d-data, ġifri m'għandix m'għandix biżejt informazzjoni biex ikolli opinjoni fuqhom. L-cryptids qed ngħidlek jiġifieri għal dawk ta' skinwalker. Eżatt, eżatt, eżatt.
Għax
ma nafx biżejt biex ikolli opinjoni valida fuqhom speċi ta'. Għax tara pereżempju
tisma' stejjer fil-Middle East, tisma' stejjer. Mhm. Kun eżatt. Ikunu similar.
U bħal speċi mbagħad tibda tismaħħa issa modern day minn daw li għamlu studju ta' 22 miljun fuq range. Eżatt.
Umbat jgħidu li raw il-kriptids hija naqa odd. U ħafna, sinister ħafna, bizar. Anki per esempio l-ispjegazzjonijiet li jagħtu li tajt inti fil-ktieb. Kollox odd men.
Il-ħaġa li għall-ammont għal numru twil twil ta' snin il-gvern dejjem kienet juża l-istess spiegazzjonijiet jew li kienet balun, weather balun jew inkella li kienet eh, natural phenomena bħal meteorites, whatever, temperature inversion. Um, jew inkella just delusion li mhux vera kienet hemmhekk, imma issa wasalna f'punt fejn il-Gvern Amerikan qed jgħid isma' daw jeżistu ma ma nafux x'inhuma. Um, U għalhekk fl-aħħar parti tal-ktieb indur dawn il-proġetti bħal Project Blue Book, Project Sign u Grudge, għax dawn il-proġetti kollha juru kemm il-Gvern Amerikan avvolja studjah il-fenomenu fl-istess ħin ma tax informazzjoni valida, spiegazzjoni valida ta' x'inhuma. You know? Għalek il-conclusion għatma kienet tamel sens sa ċertu punt. X'taħseb dwar, xtaqt insaqsik dwar Bob Lazar?
Bob Lazar jaf ta' wisq informazzjoni valida biex m'għandux raġun. Li dan minn 1980s ilu jgħid l-istess storja u l-istess storja dejn u day out dejjem qed turi li għandu raġun. Ehm, l-istorja tiegħu għandura fid-dettall fit-tieni ktieb li ħereġ dalwaqt. Imma Bob Lazar ta' informazzjoni li għal dak iż-żmien ma kienx teżisti. Element 1:15 Dak iż-żmien ħadd ma kien jaf x'inhu. U f'2017 rajna li actually jeżisti, mhux 2017. 2014. 2014 sabu li element 115 vera jeżisti u issa jed fuq il-periodic table. Imma l-brief second. Il-brief eh, second, that imma still jeżisti. Diffiċli biex jisibu. Biex jisibu stabili.
Bob Lazar qal li f'ċertu ġurnata, f'ċertu ħin, ehm, dawn l-aircraft li kien jaħdem fuqhom itiru fuq eh, Papus Lake fejn kien jaħdemu. Allura x'għamel? Tlet okkażjonijiet ġabar grupp ta' ħbib u marru għadu jarawhom. Kieku dan mhux vera kien jaħdem hemm, kieku mhux vera kien jaħdem fuq dawn l-aircraft, kif kien jafa din l-informazzjoni? Ma tagħmilx jekk ma kienx jaħdem hemm, Koincidenza enormi. Il-problema Bob Lazar eh, il-background. Għax jisom eh, ma mar skola u hekk. Jak jgħidu.
Akidu, ma George Knapp għandu l-informazzjoni li li juri mar skola, mar l-MIT. Imma ovvjament jekk inti għandek persuna li kien jaħdem miegħek fil-gvern, kellu kellu non NDA firmata u dan ħareġ ħareġ jitkellem openly. L-ewwel tattika li li kieku jien personalment nagħmel hija li dan il-persuna waqgħu redikolu u li kull ħaġa li jgħid m'għandux xi ħaġa biex jippruvja. Ehm, allura, records can be deleted any time. Records can be removed any time. Imma di tal-iskola ehm, li kien għamel George Knapp hija li sab gazzetti qodma tal-iskola u fejn juru li Bob Lazar kien actually jattendi l-iskola li għal kien jattendi. Għax ħafna nis jużaw dik l-ispiegazzjoni, għax kienet jikdef. Freeman. Le, mux mux għat Freeman kien ek fuq. Eżat.
Fuq dik il-bicċa xogħol, ifhem. Eh, l-unika ħaġa li kien kienu għal kien għalna affarijiet outlandish ukoll, eh, per eżempju li kien hemm xi alien, xi żmien minnhom kien beda jgħid li kien hemm xi alien ġol-bażi, kien sama xi storja. Jiena li nafa li kien għaddej u kien hemm bib magħluq u għal xi split second ħares u ra xi forma. Xi forma. U kellu xi dokumenti li juru li kellhom aċċess għal xi ġisem imma qatt ma kellu u aċċess dirett. għall-ebda ġisma. U qed nitkellmu fuq l-ġisma, ħafna nies jaħsbu li ehm, il-gvern f'Roswell kellu recovered ġisma. Dik mhux vera, I mean that is part of the eh, folklore. M'hemmx evidenza leja, m'hemmx evidenza leja.
Din interessanti. Taf għal xiex Rosbel kien hemm wieħed ir-ranger meta sabu msab riħa qawwija tinti. Mhm. Sawa. Issa, fl-istorja ta' Virginia, l-istess riħa li diskrivju mhm. tal-Brażil. Mhm.
Imma jekk Ara, ta' Roswell hija xej komplessa. Ħafna moving parts. Għax għax Roswell
hija l-istorja li splodit il-UFO fenomeno. Aħna nafu bil-UFOs maħabba Roswell. Kont semmi Roswell, you know, Roswell huwa. Famus, l-iktar wet famus. L-iktar wet famus.
Imma li ġara l-kas huwa vera sempliċi imma kumpless fl-istess ħin. Sempliċi għax id-dettalji fattwali huma Crystal Clear, imma fatwal, unbat u għadek xej komplessa għax mażmien l-istoria dejjem qed tikber, tikber, tikber. Allura wasalt punt fejn kont qed insaqsi x'inhu huma l-fatti u x'inhu huma x'mhumiex il-fatti. U l-fatti huma biss li ċertu Brazil, ehm, dik kien rancher, sab materjal ehm, jekk nimxu daqxilu ra fil-ħin, dik il-ġimgħa kien hemm reporti li, li kien hemm UFO fl-erja f'Roswell, New Mexico. Ehm, u fir-ranch ta' Brazil kien kien normali ħafna li jsib weather balloons imwaqqijajn, kien qed normali ħafna. Però fil-bidu ta' Lulju sab ċertu materjal li ma kienx simili ta' weather balloon. Um, u dakinhar stess kien sema li kienet waqgħet UFO. Allora dan għamel 1 plus 1 u għal isma jista' jkun li dinja l-woj li UFO li waqgħet. Eh, allura mmar għand ix-xerif, il-lokal xerif u taħ il-materjal. Dakinhar stess ehm, ċemplu l-Air Force Base Um, ta' Er Patterson minarija. 509.
Um, u insomma ġew u ħaduhom, bażikament. Ħaduhom materjal. Fl-ebda punt Brazel ma semma iċsma. U kiku kien hemm iċsma huwa kien ħajkun l-ewwel persuna li kien sabhom, skemma sabhom x'saħat qablu. Um, u l-materjal kien isu simili ħafna ta' aluminium ta' tinfoil li nsibu fil-ċina, pero kull darba li tafġu jerġa' jiġi Memory matini. Eżatt, jerġa' jiġi fil-pożizzjoni oriġinali. Pruva jaħarqu, pruva jqattaw, ma jitqattax u ma kienx inħaraq lanqas. Dak ġisi Marcel. Dak Marcel li ġabar ġabar il-materjal. Marcel kien jaħdem mal-Air Force. Il-509 bomber. Ma eżattament mar id-dar, mar ir-ranch ta' Brazel u ħadlu l-materjal kollu. U prova jaħarqu jittieħu. Mhm. U xejn ma kien ġara. Xejn ma ġara. Il-problema hija di li dakinhar stess ehm, li li Brazel tal-materjal tal-flying disc, l-armata ħarġet statement ehm, li USAF is in possession of a flying disc u fuq il-headlines ta' ta' Roswell tista' tara llum il-ġurnata semmi jamur fuq Google arawa l-headlines juru li il-gvern Amerikan is in possession of a flying disc. Issa dik kienet l-ewwel darba fl-istorja umana li gvern ammetta li għandu materjal extraterrestrial. Però l-istorja ovvjament ma fqitxem għadda ftit ta' sigħat u l-gvern beda jirċivi ammont kbir ta' Telefonati.
Mistoqsijiet, tipo, xieġifiri għandek. Ta' fint. U l-istoria għemmek imbidlet, imbidlet, ftit tal-ħin wara ħarġu statement iħor fejn għallu li din kienet weather balloon. Issa, ehm, dak iż-żmien kien hemm Project Mogul. Mogul. Project Mogul hija li inti tella eh, weather balloon biex jaraw eh, tiġbor id-data.
Data fuq l-atomic bombs li jisplodu. Il-neighboring. Il-neighbor, eżatt.
Pero jekk inti tqabbel il-materjal ta' Project Mogul ma' mal-differenti ħafna mill-li dak li diskriva Brazel. Ma tamiex sens.
Ma tamiex sens.
Allura mistoqsija kbira hija ġġara eżattament dik il-ġurnata. U l-impartija fabrika eh, li mhux vera. Għax imbagħad hemm l-idea li mal-materjal ġabru erba' sma erba aljeni, imma memx fatti li juru dan. Għax il-ħaġa li komplessa, għax hemm min jgħidlek li kien hemm second crash site. Eżatt.
Sawa?
Eżatt.
Allora ti xtaqbad temmen. Eżatt, ara, eżempju Stanton Friedman jemmen li kien hemm ġisma, jien personalment nemmen il-fatti. U l-fatti li għanna ma jikkaverjawx dik la, se jista' jkun hemm second crash site u ħadd ehm, speċ ta' hemmhekk kienu l-iġsma. Jista' jkun, imma jien personalment eh, nippreferi nsegwi fejn id-data xjentifika u nemmen lila għax hemmhekk dawk huma l-fatti. Imma anka jkun ħarsu lejn id-dettalji fatwali biss, xorta juru li din l-aircraft Um, ma kienet weather balloon. Not even close. Not even close. Għax kien hemm ħafna stejjer, kien hemm stejjer li Starlin bat ma nafx jekk kont ħalt ħafna fiha li. Bat xi mutated, nis mutated.
Kien hemm teoriji oħra li kienet aircraft tan-Nazis. Tan-Nazis. Li eh.
tagħmel
u li l-aljeni kienu ta' ta' kien jisperimenta fuqhom Mengele. Ehm, u letteralment. U huma dawn il-mistoqsijiet li ġeluni niktab dan il-ktieb onestament, għax irrid nara x'inhu huma l-fatti. Il-fatti, eżatt. U eh.
x'inhu huma
stejjer. u x'inhuma s-sejjer. Allura dik li nagħmilha ċara li kull dettal li hemm f'dak il-ktieb huwa Qabel Roswell, qabel Roswell kien hemm żewġ crash sites oħra. Tal-Aurora.
Tal-Aurora u kien hemm ta' Trinity. Ta' Trinity ma tantix. Tal-ktieb li kiteb Jacques Vallée l-aħħar eh, The Best Kept Secret. I see, I see. Ma nafx jek tafx dwar. Le, ta' ta' l-Aurora naf. Ta' l-Aurora interessanti. Dik 18, 18, xaġa kien. Dik indura fik tip ukoll, dik taf li difnu hu kienu l-ġisem. Mela ġif difnu ħas. Għamlu lu funeral.
Għamlu lu funeral. Għamlu lu funeral. U snin wara marru bil-metal detectors għax huma difnuħ. U bdejdu ilhom. Eh. U mbagħad saqsew biex jkollhom aċċess għalih. Mela, ma tawx. U ma tawx. U l-għada, imma dak ma baqax idoq. Ma baqax idoq. Eh, Jacques Vallée u Paula Harris kitbu ktif flimkien. Jismu The Best Cap Secret. Eh, da basikament meta wadbu l-Big Boy. Mm. Fit-test, meta bdew jittestjaw. Xi jumej wara, jew tlieta, waqa' UFO. Estra. U sabuh ġiġt tfal. U ġiġt tfal daw ġiġt tfal jiddiskrivu erba' beings. Laħwa.
Mela. Għabbi, immaġġa tkun qed telab ma' sħabek.
Le, daw kienu, daw kienu 9 u 11. Istja. U tal-11 kien diġà jsuq dak iż-żmien. Kien jieħdu ħsieb il-baqar ta' missieru hekk. Ta' missieru. U rawh ġifieri ħabat ma' ma' l-fermi tower, kienu jgħidulu, u dar u waqa' u kellhom xi materjal u Jacques Vallée għandu jisa hinġ.
L-aħwa. Kienu qalaw għadaw iż-żewġ aħwa. Istra?
Ma tajbe dan l-istorja. U xaktar xem xi ħaġa fid-DOD. Xi files fid-DOD. I see.
Għax rajt intervju ta' Jacques Vallée minux. Ma konx taf bija di. Daġra 20 miles il-bot minn fej wadbulaw il-bomba atomika. Il-laħwa. Test. Istra.
Ġifiri viċin kienet. Infatti l-lom ta' daw it-tfal marret għamit minn għajn wahda dak kien ta' test.
U law dejna nsemmu li l-UFOs iħallu radiation enormi. Tal-Aurora, għax inti parti mill-crash tal-Aurora, difnuħ f'maċ-ċimiterju u difnuħ fil-well, fil-bir. Le, il-ħadit ta' fuq fil-bir. Il-ħadit ta' fuq fil-bir.
U l-ilma ġi kontaminat. Fiħ eh, ammont kbir ta' għenam iljum. Eżatt, u dak il-persuna li kien jixrob mill-bierax ovvjament ma kellux idea, spiċċa b'ħafna grojts, cysts, artrite. Fattur ta' radjazzjoni. Mela, mela.
Astja? Mela.
Fuq ammonti kbar biex jiġri. Enormi.
Dejsa qed tissemmi bħal meta Madonna il-Palestinjani sarqu l-arka tal-alleanza b'daw. Vera, l-istess ġara. Imma. Bdet ħafna sists u affarijiet. Istra.
L-istess ħaġa.
Il-ħaġa l-interessanti li dan ovvjament ma kienx jaf li kienu tafaw il- il-debri, il-debri, u kien jixrob minnu għax kien bir. Ma spiċċa b'artrijiet gravi. Anki ma naħsibx li huwa waħdu biss. L-familja tiegħu speċi ta'. Għax eh, jekk inti mbagħad dak iż-żmien kienu jikkoltivaw l-għalieqi, inti awtomatikament qed tieħu l-ilma minn hemmhekk u s-saq eh, mm. għal-ħaxix. Jiġifieri da mhux lilu biss kienet il-familja tiegħu biss kienet jikkontamina. U tal-Aurora għandna li l-ewwel crash. L-ewwel crash.
L-istorja.
Eh, Bob Lazar jgħid li waħda mill-li ġabru minn rikavers għaw. Recovered minn archaeological site. Istra?
Fta Joe Rogan. Yeah, aha, aha. Vulli, kollox.
Possibli.
Il-ktib li ġej meta taħseb li toħorġu. It-tini wieħed? Eh.
Is-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla.
Lest għal ġifieri pal bat

Naħseb jekk ikun hemm xi ħadd kollu xi ħaġa jibgħatilna. Kuntattjawna.
Kuntattjawna. Niġu fil-post. Eżatt. Eh, u xi proġetti żjed għal-futur?
To be honest, eh, waqt li nikteb ktib jieħu ammont enormi ta' ħin. Mhux hekk. Ġifieri nifoka fuq proġett wieħed x'inkella moħħi. Wieħed wara l-ieħor. Eżatt, ġepal sa ġiset nifoka fuq eh, li miss u ġast fuq qed nifoka. Ma taħseb li tagħmel xi wieħed fuq hawn? Jekk
X' jekk ikolli informazzjoni xjentifika x'nuri, iva. Hopefully maż-żmien il- Hopefully. In-narrattiva tinbidel hawn Malta. Bil-biċċa xogħol li qed nagħmlu, forsi jien naf ikun għandna naqra għajnuna ma' xi ħadd. Jekk in-narrattiva tinbidel hawn Malta. Għax għax jiena dik li punt li nixtieq inqajjem li din hija xjenza, dan mhuwiex fenomenu ta' redikolu. Dak li nixtieq jien ukoll li jkun xemm xi ħaġa. Ta' redikolu laqqa xejn, dan huwa fenomenu li esperjenzaħ ehm, kull pajjiż u Malta mhix eċċezzjoni lanqas, ġifieri. Dejjem titteqpa open minded u għal kollox. X'nagħmlu bro? Nirraw li hawn.
Saqsejtu għaċċara xi ħaġa u. Ii, bilħaq, għasaqsija xorta. Eh, xtaqt nistaqsik jekk għaċċrajt xi ħaġa inti.
Personalment tara d-dwal fis-sema u taħseb x'inhuma. Imma qatt ma ngħid rajt UFO. Però bl-istess mod billi ma nara xi ħaġa ma jfissirx li ma teżistix lanqas. Imma qatt ma nista' ngħid ħaj rajt UFO li żgur kienet alien aircraft.
Għax probabli kienet jekk taqbad ta' xar UFOs, disa minnhom ħajkunu misidentifications u dak il-wieħed biss ħajkun każ ġenwin ta' ta' UFO. Ta' ta' ta' UFO ta' Satelliti.
Eżatt.
Għax jitaw ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet fis-sema. Stiller.
Eżatt. Normali. Ma nirringrazzjak siħbi tal-li. Grazzi.
L-istedina tagħna, forsi inkabru l-komunità. Eżatt.
Thank you.
Grazzi inti ġmil.
Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tejnuna ħafna.